Wel, dydy hwn ddim y math o beth y gwelwch chi fi nag unrhyw ffarmwr arall dwi'n nabod yn ei wneud yn aml iawn. Cerdded Nordaidd ydy'r ymarfer yma, ac mae o'n rhywbeth mae Elen Lloyd yn geisio argohebu ffermwyr a'i teuluoedd i wneud er mwyn gwella ei ffitrwydd a'i iechyd. Hei Elen! Aros amdana i! Wedi iddi ddod yn ail yng nghystadleuaeth Gorsedd y Dreigiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, mae Elen, sy'n bartner i ffarmwr ac yn byw yn ardal Rhuthun, yn rhedeg busnes ffitrwydd, ac yn gweithio'n galed i gael ffermwyr i fyw ac i fwyta'n iach. Mae'n cynnal dosbarthiadau ffitrwydd mam a phram, ysgolion a ffermwyr yn yr ardal, ac fe ddechreuodd y diddordeb wrth iddi sylwi ar batrwm bwyta Gareth. Nes i sylweddoli'n fuan iawn bod y ffor' oedd Gareth a yym ffermwyr eryll yn gyffredinol yn bwyta ella ddim y ffor' iawn amdani i fynd amdani er mwyn cael yr egni gore ar gyfer diwrnod caled o waith. Er enghraifft, am bump o gloch y bore fe dda Gareth yn codi ac yn cael paned o de. Felly nes i argymell yn syth o be am newid hwnna i lasied o ddŵr cynnes hefo chydig o syth lemon ffresh yn y fan lle. Yna am naw o gloch y bore oedd hi'n amser brecwast ac yn aml iawn yn cael sawl Weetabix i frecwast um, a wedyn bosib iawn yn cael rhyw sleisau neu ddwy neu dair neu bedair hyd yn oed o dost ar, ar ôl hynna wedyn. A wedyn tua un o gloch cael brechdan unwaith eto, felly mwy o fara sy'n golygu mwy o wenys a bob math o bethau fysa fo'n gallu bod yn gaws neu ham fel arfer. Wedyn, tua 4 o gloch, cyn mynd yn ôl allan i odro, fe ddim yn dod i fewn a cael dan o gacen. Unwaith eto, cacen wedi cael ei wneud allan o wenith, felly fwy o gluten. A do'n i'm syndod felly bod o'n mynd i deimlo'n bloated iawn erbyn diwedd y dydd.
Wel Elen, mae hwnna'n batrwm cyfarwydd iawn, dweud y wir, dwi'n euog o'r un math o ddull o fita. Na fo, wedyn mae'n dod i mewn, ym mhen tipyn ar ôl amser godro, felly isio brecwast ebyn hyn, mae'n debyg bod o ar starfio ni. Ydy sad, a be fyddai'n argymell bob amser ydy cael rhyw fath o brotein da, a hefyd digon o lewyddion da. So enghraifft o fanna fysa wyau, wyau di sgramblo, wyau di ferwyn unrhyw beth, neu bowlen fawr o uwd efo digonedd o amrywiaeth o hade a cnau o bosib hefyd. Da ni dod i ryw raddau rwan at bryd falle pwysica'r dydd ydy, pryd ddyla fod yn bwysig yn y dydd fydd yna ganol dydd cinio. Adeg ynny, unwaith eto, rhywfaint o brotein o rhywfath, so os nad ydych chi wedi cael wyau i frecwast, wyau amser cinio wastad yn opsiwn da, neu QER, Ond be fyddai'n gweld yn andros a handi, rhywbeth fydd sgennau yn y tu o hyd, ydy tin o facrell. Uh, macrell tin yn golygu bod yr olewyddion da dal yna a hyd nod nad ydy o'n ffres, mae o dal yn rhoi yr omega 3 iddyn ni. A wedyn digonedd o lysiau yn enwedig y llysiau deiliog gwyrdd tywyll. Dan ni eisiau panad wedyn rhywle te, pedwar o gloch, ac yn aml iawn, dan ni eisiau rhyw fath o um, siwgwr reit sydyn, dan ni teimlo bod ni eisiau rhyw spurt unwaith eto yn dydan. Ydan, a di sy'n eisiau teimlo'n euog am hynny o gwbl, mae'n hollol iawn cael rhywbeth sydd efo siwgwr er mwyn rhoi rhyw hwb i'r corff. Ond be da ni eisiau meddwl ydy o le mae'r siwgwr yna'n dod. Enghreifftiau fysa cael Siocled du, unrhyw beth sydd yn 70 y cant ag yn uwch yn mynd i fod yn dda iddyn ni. Hefyd, unrhyw far sydd yn cynnwys hade, cnau, mathau yna fwydydd, sydd yn uchel mewn calorïau, ond dyn nhw ddim yn galorïau gwag. A wedyn swn i eisiau'r pryd sydyn delfrydos cyfuno'r pethau yma i gyd gymaint ys i bosib. Ydy'r fath beth yn bodoli? Wel ydi tad, fedra i ddangos i chi rwan drwy wneud y smoothie yma efo digon o amrywiaeth o ffrwythau. Mae gennym ni brotein allan o'r iogwrt a mae gennym ni olewyddion da omega tri yn yr hade flax. Iawn, so nawn ni ddechrau hefo banana. Ie. A wedyn mae gennym ni blueberries. Gwahaniaeth efo yr blueberries a y raspberries yma ydi bod hein yn fwy acidic iawn. Reit. So mae heina'n yn mynd i fod yn yn fwy mufflon yn diwedd. Iogwrt plaen, llawn braster, yeah. sydd yn llawn bacteria da. A wedyn, un o'r super fwyd eto ydy ha hade flax. Diar iawn i mi. Wedi cael ei socio mewn dŵr, dyna pan bod nhw'n edrych fel hyn. Right. Ond os na, bys nhw'n socio nhw mewn dŵr, bys nhw'n pasio syth drwyddo ni. Maen nhw'n llawn iawn, uh, maen ma nhw llawer iawn o ffeibr ynddyn nhw, felly mae'n bwysig iawn i socio nhw er mwyn gwneud i treulio nhw gymaint gymaint haws. So, jyst chydig o sawl llwy fwrdd o hwnna. Gyda ni sydd afal, a fedrwch chi ddeud unrhyw sydd liciwch chi yna fo. Mm -hmm. A gan bod yna lawer iawn o siwgwr yn fan hyn, mae o'n hynod hynod o bwysig rei dŵr. Right.

Mae'r teulu yn ffermio 1,000 o erwe yn Nyffryn Clwyd ac yn godro 300 o wartheg Jersey. Mae gan Gareth ac Elen un ferch fach, Maggie, sydd wrth i bodd yn cadw llygad ar yr anifeiliaid. Ac mae'r gymuned amaethyddol leol hefyd wedi manteisio ar y cyfle o gael cyngor ar sut i fyw yn fwy iachus, Dyma chi neuadd bentra Henllan ger Dinbych, a heno mae 'na grŵp o ffermwyr wedi ymgynnull i ymarfer gydag Elen. Edrych ymlaen os dych chi'n iawn. Na? Ok, pawb di syrthio.
Felly Elen, sut math o ymateb wyt ti'n cael gan ffermwyr sy'n dod i'r math yma o ddosbarth? Wel, ddeud y gwir, dwi wedi cael yn synifa'r orau o gysidro faint o ymateb dwi'n gael a y ffaith bod bod 'na ddiddordeb yn y maes, yn enwedig yn yr ochr maeth, ynde? Ac ydy cyfuno hynna gyda ymarfer corfforol yn anodd i, i, i ddwyn perswâd arnyn nhw i wneud e? Wel, dwi'n meddwl bod dechrau hefo yr ymarferion corfforol yn help i wedyn arwain tuag at y maes. A pan da ni'n gwneud yr ymarferion corfforol, da ni'n, dwi'n trio ngorau i i wneud nhw'n ymarferion gweithredol, hynny ydi, bod nhw'n debyg iawn i be dan ni angen ar gyfer gweithgareddau bob dydd, er enghraifft y lunge, rhyw fath o stepio fewn i'r tractor, a be maen nhw'n wneud ar hyn o bryd hefo'r band, fatha dechrau chainsaw. Wyt ti'n gallu gweld budd yn hyn i ti felly? O, mae yna fudd ynddo fo, oes, oes. Hyd yn oed, fel, wel, camu fewn ac allan o'r tractor, mae hynny'n help i hynny. Um, Dyn ni cael, um, deuthon ni i gadw'r benglin yn syth er mwyn arbed y benglin a bethau felly. So, bydd, bydd, mae yna fydd yn yma i ni. Rhys, ti eisiau gyfrifol, help help ti gilydd heno, dwi'n meddwl, beth o gamp oedd hi? Wel, sy'n haws bod hi'n dymor wyna, so mae hynny wedi tynnu'r nifer i lawr. Ond yn y gorffennol, da ni wedi cael nes i 50 ugen.
Diolch yn fawr, Elen, mae hwnna wedi gwneud lles mawr i fi, dwi wedi poethi narw. Rwan, Be di dy gynlluniau di ar gyfer y dyfodol? Ti di cyrraedd rhyw le lle ti di bwriadu rwan? Do, dwi'n teimlo bod fi wedi cyrraedd lle oeddwn i wedi obeithio cyrraedd fy nod erbyn hyn. Mae yna wastad gyrsiau newydd faswn i'n licio wneud, mae'r mae'r byd ffitrwydd yn datblygu o ddydd i ddydd. Ti hefyd yn fam ifanc ynde, a ti'n cynnig rhywbeth i famau a pramiau dwi'n deall? Ydw, dwi'n... mae gennau ddosbarthiadau ar gyfer um, merched ôl, ôl geni, so maen nhw'n dod â'i babis bach efo nhw, da ni'n gwneud ymarferion tu allan, debyg iawn i lot o'r ymarferion da ni wedi gwneud heno yma. A hefyd dwi'n gwneud pilates ar gyfer merched beichiog, so mae gennau rhywbeth ar hyd yr, yr, y spectrum.
Wel, esgusodwch fi, mae yna dipyn mwy o ymarfer i wneud, felly dyma i chi. Hwyl.